Ah, thank you so much. Anditi ah. tafara tafara kuve nemizwa ranhasi because hey, people have been asking also kuti chimbotipewa ku Islanders chimbotipewa ku Joseph Tembo hey, tinombonzwa nyaya dzacho tikabva tati let's go and look for Joseph Tembo and you are here but as usual fans always want to know like we are here they want to know your football history yes. your story from All the right. beginning kuti makazvarwa kupi mukazoita sei so mm. ndikwaiti unotangira ipapo where, where was Joseph Tembo born

pataenda ikoko that's why i started my grade one also oh, okay. uh, yeah.
then you know mamining towns mm. uh, of course tiri kadoma taingotamba redu remustreet iroro because my yeah. brother ndiye akandinyaya aida zvebhora sterek okay.
so you find kuti patichitamba tumatennis sport wemaraini toyoti uye kutaura kuti matennis boot wani tiri common sterewatiri common ndo tataitamba tasatavafana vakasatavatora kugadzira zvikwezvi anga asati akuikwezhiazhinji anga ari matennis boot eh, because i'm talking around 67 68 period ati kugadzira zvikwezhi anga asati yavo anga asati yavo ndofunga skiri rakazoitwa nevafana vamazuva ano ye isusu manje tisu akazoya takugadzira zvikwezhi manje ataikaka zvikwezhi zvakasimba right mm.
saka during those days vaiti vaka for makateam goke muraini mm. saka ini ndaingombananga vaingondiselecta pane vamwe vafana vadii kunzi amfana weuya uya kunoko saka vakashota mm. then wondisa pagedhi ngotioti ngomira bcoz eh. mukati vanenge vari vanga vari vahombe mbijana sa vaizoti akamufana kanozokuwara bhira tongo kaisa chi kune team yashota ndoiswa pagedhi mm. saka why am bringing this up because then i did know kuti my love for football and being involved ndaizota end up ndichiita sei mm. uh, i'm saying this because eh, i totally recall that was 1967 i think i was around five years old yeah. even my brother knows this story saka vaitichitamba ka tennis ball kaike inini zvemusikanzwa ndova ndagara patomagedhi twemachi twematombo tete yeah, yeah. ndakagara chikunoku saka boys apa ari kunzvengesana uri kunzvengesana umwe ndabva arowa saka inini i don't know kuti even up to no i don't know how i manage to do it ndakangodhaiva so ndivana usiko unobata kachi katinizibhuka ike ne one hand e nditi kamvana hmm. a ah, madhare ese ndobva fara a ah, mfana anobata mfana anobata mfana anobata hmm. but that time did not sink in because ndaingori unakidzo ndingoda eh, hmm. eh, so i think maybe instinctively that's how the culture yekuti ndozove goalkeeper started from from that incident iyoyo yeah, yeah, yeah. eh, you see so when we went to kamativo ah, the grade one you know tichingoitawo zvebhora zvekumumaraini izvozvo mm. tichingodaro daro plus then the advantage yaiveko laula you know I, I, i miss those mining towns now because each, each mining community yanga ine magrounds akanaka yes. well catered for yes. well kept aine social welfare yaprovided because pamining pese paitoita mining community they've got to have a soccer team nemamwe masports kana vezvinyawo vai macultures ese eh. matalents ese because social welfare yaita cater for that kuti kana vari vebhora veathletics what have you handi vazoona weight lifting zvese zvaiwanika so isusu iwezi vafanho kukamativi manje because you know as a remote mining area mateams aiwe achitamba maweekends saka ndo pakaita love football yauramba ichita se ichikura kamativi yanga ine first team yake toine first teamthat time vanga vaine league dzavo dzemamines oh, dzanga dziri league dzemamines eh, there was anagwai river mine okay, yeah. e, tumwe tuma small mines bozo wange was too big okay. e, yange itamba mupremiership already but yeah. these other small mining clubs dziri around the area yematableland iyoyo yeah. vaive nekaligi kawo kechi kemamining kema eh, teams mm, mm. saka vekukamativhi vaimboti vaunobva kuwangi vamwe vachibva kugwai river zvichingochinjana chinjana zvichidaro yeah, yeah. then from there that was 72 we moved to chivu mm. oh, makavamapa futi ipapo ndokaenda kuita grade three okay. because one two three ava takazomubva kuchivu ndakuita grade four ehe mm. ichiri kunzi engodon primary school oh. which is now chief Oh, chief yaimbonzi Encoldon. Eh. Okay, guys, mukunzwa guys, chief ainzi Encoldon. Eh.
Saka grade four grade five and six ndakaitira kuchivo yeah. but then ikoko manje pamachikoro mateam enhingirikini ekuchikoro e, e, e, mm. ndaitambira majuniors then ndozobatira chi first team huma matogokipa noti kana kubva kumaraini ndaiti tikatamba tikatamba ndavazoda kutanga mukati okay, eh, eh. but nenyaya yekuti ndandine nungo dzekumhanya seri saka mm. ndikatamba mukati first half yedu ndaimanidzira kuwana egoro two mm. then second half ndakuda kuzorora manje ndoita sei ndoenda pagedhi ndakuvhara so that carried on kubvira ndiri tiri kuprimary mm. endo ikoko ko ndaizobatirawo futi chi first team echi ichikoro chi ndiri grade six oh, okay. Eh, then okay. so when we moved from chivhu to chitungwizi oh, takazomuvha futi eh, taifamba you see saka then ndakazouya iri third team yegrade six then grade seven i did at farai school kuchitungwiza kuchitungwiza okay eh, yeah. Eh, you see imba yedu iri kujivi up to now that's where i'm staying okay yes, eh, yes. so then at school ndaitamba mukati kufarai ndanda kubata ndakuta grade six and seven ndasiri kipa asi tumatimu twedu twemaraini twekubhejirana twedu eh, eh. ehe twekuti tikati taita matikitika isu we remember eh, tumatiki right tobhejirana then tikagoeza toenda pagedhi maizvitemba kuti kana mavo imi marigoa tikangogoa uku kumaiteta kuti rakuhwina mari kaiye so thats how it went on then when i went to my secondary education ndakazoitira kwamurewa Mrewa Mission. Mrewa Mission. Oh, yanga eh, boarding school. Yanga boarding school. Oh, okay. So nice. I did my form 1 there. You see. Mm. Ndasvika form 1 again. Tiri pakati paipe kuti andimwe muri vafana vanyowani atomboti tora bhora takuroerana roerana roerana eh, roerana eh, paipe hazvema knockouts izvezvi you know it zvokuti mm. anenge agoisa so much ndiye anoenda pagate. Saka inini ndakagoisa goisa ndikaenda inini. vakomanaingeti ndapa gedhi manje vaitadzira kuti asi kundibhiziasingago ehe eh, saka a ah, ndobva rume yangu kutanga kusekulita chi kuboys boarding kuiko kunzi hapane ah, mfana akauya anonzi tembo so a ah, mfana anobata i mfana anobata eh, asi kugoezeka asi kugoezeka e sa unongoziva pachikoro ka Boys dze form 3 form 4 ndovanenge vari ma senior players yes, ndipo yes. vakauya zvikanzi pana unoziva kuti keeper wedu akatoenda ita saka team haina chi haina keep we don't have a keep eh saka first term you know anenge ari mangu ma sports then second term ndo football yeah. so again kwamureva manje it was even worse now because pandakangonzi akeeper ndo pandakabva ndatena to be a goalkeeper andazombotamba mukati ipapo form one form one first team first team ndaibata yetibure aide very funny situation ndaibatira yedu yemajuniors yes handiti ka ndoresta second reserve yefirst actual first team echikoro handiti ka then taizoti kana chitamba kuno yainzi open yaisanganisa maticha nemastudents oh, open open yacho tamba ofite maticha itambwa nematicha mastaff and thing like that iye saka eh. zvosvika open yangu nzi nongotambwa ne any age group right saka iyo mwana wangu apa kuhondo at that time eh yedu isusu manje yaiti staff maticha then wopika futi chi ma players le special in first squad ye first because mangwe madhara ninga singa kwani waiva saka ndaizonobata futi chi open ku open handi mazoona mai ndiri pamuriwo fascinating i never knew eh, eh, kuti vane yenzi open yedu eh, maticha anotamba kana headmaster vaitorova bhora headmaster kana achida kutamba inenge iri vanhu vese manje eh ungoti iyo kana weza mutamba nenyamuzuwe mutamba neSt Paul's musami ndire or watova iyo open inongotorwa chi inongoselectwa the best vepachikoro ipapo vepachikoro ipapo mutamba chi ndoro ndoro game raipo wanzozopedzisira iroro wow. eh, you see saka then unfortunately kwamuriwo takazoita maproblems akaitika during the war anditi mm -hmm. then i could not manage to proceed oh, pakazotanga eh, hondo ah, isusu pane maprotest akaita tikastrike actuallyisusu ah, takaita strike wazvona taita strike pachikoro nemabatirwo ataiitwa nesystem oh, eh, pachikoro no the amount yemano yaibhadharwa nemaparents nezvikafu zvataizopiwa you know and thing like that so we had that strike ini unfortunately ndakakwanisa kuzonokwana pamaring leaders
vakainstigator chi because inini pafom one yacho ndada kutongotambwa nemafom three and four four ndokakune shamwari dzangu saka pane vanhu vakaita mastermind that strike ini ndakakwana so what happened that strike yakanetsa ah, ana mudhara bishop abbe muzoriwa ndovangu vari vakuru vechi vemethodist chikoro ichocho vakauya eh. chikoro chikazovharwa
muzoriwa akatouya akatouya e chikoro chikazonzi chi ngachivharwa ndobva maform twos and form threes vabva vanzi hamuchapedzisa that third term iyoyo bva kwazvanzi form one and form four ndodzosara saka tazosara inini manje at the end of the year takabva tazonyorwa matsamba ekunzi chii hamuchadzoka for form two then wo kuministry kwakapinda influence yekunzi vana avava nokuti that strike went on for almost a month mm. and a lot of property was destroyed zvaipwanywa zvimwe maclassroom blocks yeah, achipiswa yeah. mm. zvikanzi no no no no no vana ava vaita strike havasi nokuzviita vega vari kufurirwa nechi nevarweri vehondo so inini and a group of other girls we were banned ini nditi kuboys akaenda tiri three the other guy fokuita ainzi jimmy ndakukanganwa mazita ake manje mm. saka A circular was sent kuministry kuti vana ivavo vakadzingwa pastrike that time were banned in Rhodesia not to proceed any further with education. The whole of Rhodesia? Havana kwaoenda ivo in a government school. Vamwe vakatozoproceda nechikoro the fortunate vaibva kumafamilies ekuti vaigona unozonochinjisa mabirth certificate osensa rimwe chi rimwe zita. Mm, mm, mm. inini i tried nyatsimi kunana mudhara sagonda vakaona reference vaingonzi kangonzi ino unotora vanga vasingadi transferate vaida referral letter oh, ukazikanwa nzuri pasquad ye awana nzvimbo so actuallyanga yatotendera from ministry of, of education yerodii Do you still remember who was the minister of education at that time? Uh, I think if we go kuma archives, I can find out kuti ndiani anga aripo because okay. it was time yana Smith iyoyo. yeah. kunana 76 mm. eh, hondo ndoitori pakati pehondo handiwasoona eh. manje eh, eh. saka isusu ndozvinhu zvakazondibloka kuti akuti ndigofenda nenyaya ichi nenyaya yechikoro eh.
so tadaro 76 77 tatangogara then tiri kumari aini kuchitungwiza ndobva tafoma chi kasocial club kedu yeah. kainzi matanda blue shakers okay eh then taitamba nana nana santos if you know st marys st marys mara mwana st marys santos ana santos dzana kwamba kwa kuma 99 kuna na kina abel that was 70 ndingangoti put it period yana 76 77 78 ah saka saka santos yakafoma uta yakafoma uta ndakazoiona kaini yeah. takuma takumaini ndawas about six years old there yeah. about kuma-80s now ma-81 82 yanga yakutamba kasantos taitonoiona pachigroundpachigurura
black santos ndiyakudhara ananakina abil ananakina abil anana gilbert eh gilbert anana gilbert eh, mtasa mtasa mkoma wa lloyd mtasa wa lloyd mtasa yes, na wisdom wacho eh na pondo na yeah, pondo na darlington mkwa eh na na challenge bonus that's right then kwaive neboys anana edison marizani wana vaizombotamira chikwana rangers chichi maproducts futi echi vaibva nemusantos imomo vachizonopinda eh. munana chikwana rangers ana mishe kuboroma ana mishe kuboroma mishe kuboroma anga rusantos futi andiri yanga ruwe kusantos futi santos yanga yakaipa yanga yakaipa koma yuti maifu maifu maikamboidyawo here santos because

but kina ikona mm. bhora akina itamba yeah.
akina bro used to be used to, used to be good i don't get kalusha bwala that's right that left leg yeah yes. yeah, yeah. aiwa ifamba ku left in kirikini mm. so from there that was 78 early eh, eh, eh, early 79 i the brother umwe aisenza ku african distillers ndiye akanditi ah chimboya kuno kumbana chi umbowana tsvaga basa temporary so when i went there ndakanosvika chi african distillers vanhu vakawana temporal contract afdis afdis eh, vanhu african distillers vanhu vanozotaura vanhu vanozotaura kuti afdis vanozotaura kuti afdis yanga ichiri ngori iko kuna loma kuna loma gundi iko ndoko yakangotanga iri ndoko yakangotanga iri iko saka that time the team yainzi melody tigers eh, but dzanga dzichiri zvazva zvaita manje it was still in rhodesia then ka mm. eh, so the, the league yema yainzi kwabosh mm. yaive iri league yetimacompanies anga akaita life anga na mtc matobacco eh, vefodya vaiva yanditi ka mm, nemamwe mabig companies avaineka league kavo manje you see like ikaita like area league ichi yeah, yeah. kemakamas ana robrig ana robrig they were there ana charles prince airport they were there oh, maarea eh, tiri around that area iyoyo yeah. and some other companies dzekunoku vaine kaleague kavo ikao ndoyaip maitamba chi melo tigers imo okay. you see yeah. so that was 79 then towards independence ndopakanzi no league yebosh jedzi nedzimwe twese tumasub league itu mm. twakuita sei twakubrekwa kunzi pobva papikwa mateams anga ine good sponsorship Oh, yes. clubs like derryboard smin of tigers iyo thats when the name smin of tigers oh, yakabaon yakabva fromelonyangairi afdis saka transition kubva kumelod yakabva pekuti melod was a brand yanga yakutwa face out Oh. So we wanted to start to market chi another spin off another brand. Ah. Those were not considered formation they would switch from Melody to Smin of Tigers. Oh yes. You see tata kuita si taku advertise. Kudara nongo ri maboss eku eku afdise at that time vaita zvebhora ko. Vaita zvebhora at that time kwa ine mudhara yoda inzi mudhara Zambi. I ndiyanga ari like stores manager. Ndo ayi kwaipinda mabulk ema players akawanda ebhora.
ndokwaiseenzera department eh, eh, iye eh. ndiyanga ariwo chii ndiyanga ari like team manager then pozoita ana mudhara katsengo vanga vari matreasure nevamwe madhara aizongopikwa mukambani vane interest vaive umwe oita secretary saka ivavo ndovaigona unotimirira chi kumanagement kuti tiwane mabenefits atingi chiwana and okay saka melody to smin of tigers yakuda kufanira kamwe kaleague manje ayo yakazo smin of tigers patakaita go to independence anditi yeah. ndopakanzi pakuitwa two ma division one oh, ndokuda kavapinda mudivision one pakabva pafomwa ziva eh. ziva ndobva yafomwa right eh, because time yanga iri yerudhija rnf rudhija national football league ndo yairana chi eh, before independence then pakazonzi zifa manje ndopazanzi nokwakuformwa division one Matimu matimu ane masponsors ari bho chete. Ah, eh, eh, ikoko uko ndokwatofanira kudzokera futi. Iye zvine izvi ndo zvatofanira kudzokera i think mm. kuti ngatidzokere ikoko yekuye kunoti matimu ane masponsors ari bhoka ndo anofanira kutamba muleague how do we go about it mm. we need to select and see kuti izvo munazvo ndo panobva pauya inonzi licensing system

unangopika dzine good sponsorship mazanzi dzose dzangokupa chifranchise yedivision one Ah, we're just going to go for a break. When we come back, we want to start from there. Now there is Zimbabwe Division 1, Division Spin of Tigers. Right. Let's hear about it when we come back from the break. Ah, this is exciting, guys. Vatiri kuona wakabva bhora, kabhora redu ndoka rakabva. Ndo mafomero wakaitwa Division 1, guys. Mazvinzwira mega. Kubva ku Melody to Spin of Tigers. Spin of Tigers, yeah, I'm in Division 1 at the moment. Guys, we are just going to go for a break. When we come back,

yet edivision one hairelegatwe haipinde mupremier league yaingogara irimo cheigara irimo eh.
so spinoff tadaro took ezekiel then we started building spinoff tigers that's when we recruited guys like kenneth jerry
inini i was captain zvakaitika ndezoti i was captain and i was wakers committee chairman at the same time ah, so qualities dzanga dzingorima dzakaisa pariot kwamurewa so you find kuti taigona kunonegotiatira mavacancies emaplayers within nemabos ako vari kuti ataurirana eh, nana mudhara zambe kuti mm. no tiri kupromota kachi sminof brand eh, mm. because that team again it was notorious yekuti kwainoenda kwese inenge inodhakwa sterek because taenda ne12 straight kana tichienda away toenda ne24 sekuno market yachi oh, team yatanotamba nayo oh saka maivapawo here taivapawo isususarawo ne 12 kana kuti kazhinji taite loti sei taenda kana kuchegutu ivo vanongotengawo mabhi awo eh. kana kuti four crates or six isu toisa maspinoff edu imomo tokuita kamini party after game kebotgzvaifamba eh. isu taitozoto kuti majenis ukaenda kuchinoi same thing rusape mutari zvaingonakizati every weekend it was a party eh, so zeke of came in iri kuti guys kenneth jerry noah cox ehe there was fred kumire kenneth jere makamuwanepi kenneth jere takamutora kubva kuloro rova sa oh. ehe oh, kenneth jere angari kuchegutu angari kuchegutu iye iye naezekiel ezekiel akanga tamba nemukomo wake ainzi chris oh. iyo these guys original vaye vakambesangana kukwekwe okay.
so izekio ndiye akaizwatorwa from kwekwe to lulu to lulu then uh, from lulu to to smin of tigers ah, saka ndo eh, okay ndochi mafambiro atakaita so isusu mm. that side yedu yenana jere iyo ndosaka ndofunga even if you go back yainetsa kudya iyoyo team iyoyo mm, mm. yanga yakasimba taingoinzwa nembiri tasingaioneka isusu tinge taingonzwa taingoitawo zvekungonzwa mumaradio manewspaper kuti smin of tigers 81 82 that's when we, we had our most successful stint at sminof because paleague takazobhitwa nederibord ndo yakaenda number one ipromotion ichi takazoita runners up oh, yes. but within that same year we qualified for for zifa cup oh, eh, eh, takazopinda ji maquarter finals i think ndipo patakanyanya kuzivira smin of tigers eh, manje yeah there you are right because andakufollowa bhora kaipapo i was in grade 1982 Hata nduma grade 1 grade 2 ipo bye bye. Yes. So we paired nichi eh ne ne ne Rio ne, ne Rio Tinto in quarter finals. Ah. Ini ndo pandakatowa ah, pandakatanga kuto rub shoulders nichi nemaguyz emupremier eh, ah, chilling with the big boys boys anana anana Rafael Piri anana Effet Lungu vaive yeah. nana John Piri and the other guys vesquad dzawo taiva kuonaka munewspaper so to play against them it was in that quarter final against rio tinto against rio tinto koma fungu chimbotaura ibeni pro ndikiro ndikubva ku kubva ku first round maka maka kuti muzopinda mu first round pro pani zanziri 64 zanziri si eh first round pro patakatamba ne dzemedu isu zvanditi ka there was white men's kungoti kwa oh, pane time white men's yanga yapo i think they were nokuti apa maisanganisa isu from division one handiti ka maitanga ne division one two up to three maitanga mati manoita manokouts enyu makadaro eh, then mozoti panenge dzasara mu division one dzekunorth and south zone motorwa idzodzo handiti ka nedzepremier dzese i think there used to be 32 oh, eh, dzekuti oh. first round prop handiti ka moita 16 second round okay, yes. then from there mozoenda quarter final last 8 handitiyakazomboinkrizwakakuenda ku64yakazomboinkrizatongopinda eh, nemaamacha nemaamacha emaarea zone
ndotime azopinda na hidon ratearea zone ndizvozvo so that time thats what zvavaiita ipapo isusu ndopatakazokwanisa kuti tarova kwedu tazotiwo first round pro pane mshuwa takapiwa white mans if im not mistaken yeah, yeah second round proper yekuti tizodhurowa versus rio tindo muquarter final maitambira kupi nerio tindo takatambira mufaro Oh, yes.
eh, yakauya kuno hati paipaita zvei zvekuti magrounds hapana inopiwa home advantage oh, yes. oh, eh, okay, mainzi quarter final munopiwa neutral venyu okay. eh, saka isusu we played murufaro anono amurufaro ndakambenge ndambopinda zvangu taimboedzwa esminof paitwa mafestival ana jairos jiri fete aya thing like that saka isusu sekambani yaisponsa kuna ana jairos jiri mm. taiva tizotambawo magames epajairos jiri festival ayo ko mahome games maitambirawo mahome games taisense up this ground iyoyo pamberi kaground kakanaka namanje kachiripo namanje kanoshandiswa nani i don't know the but i think vanenge vanombohaisa kune vamwe vanhu vanoda kuseenzesa zvavo akomana mm, i can find out there's a guy ariko takatamba naye achiriko namanje i can find out anonzi chipfurwe Yeah, but MD ave sisi ugombera ndi sisi ugombera I think is the MD. Ndo MD now.
Eh akabva ku Delta. All right.
Ku ka ku Delta akamove akaenda ku kuafdisithink havanyime ground rere i think nonda mona mamaclubs vanogona kungofa anoda bhora kanti munhu webhoraactuallysurprise kuti izvo akuri kuitwa zvebhora sei kuafdis inyaya yesponsorship muzvamacompanies zvaanozoita manje with time because isusu patakabvoo vakambodhonza vakambodhonza then i think vanenge vakuchema chema kuti zvinenge zvakuita abit chi expensive ndobva ati azve mudivision one atichada ingoita like amage okay tell us about the rio tindo match rio tindo match hai it was a tough one and those guys ha takatamba nawo vakazoturuirwo zvochi experience yeah. yeah, school line now of late haanda kuti kanganwei manje yeah, but makadyiwa takadyiwa nana joseph zulu nana joseph Awa zulu, zulu. Eh, yeah.
ah, varume aitamba bhora vaya
yangaipaaiwa haya because that team uno zane level of fitness isusu pavakati kunda chaipo chaipo it was level of fitness yekuti as the game progressed haa wanyatsoona difference ichi yefitness manje ichi eh, hanzi vaitraina eh, kuitindo hanzi john raga ivamhanyisa hanzi amene chimwe chikomo chavaendesa vanowasiyachemotoro so ivo mayandechejecha ka motoro nderejecha ndopaziya ndopaziya saka hamusi mugomo mekumhanya unonge uchita porita it's like munhu ari kumhanya kuchi kubichi zvezvezvi apa uchikwidza chi uchikwidza chikwidza chocho Eh, saka inorematira marounds marounds of wazodzokera futi kucamen mot eh, netsoka eh, futi ah, pangari fit panorwadza pangari fit vanhu vacho mm. so ndo pavakazotidya isusu chi then that game i think ndo kune vanhu vakazotionawo isusu ndo vakangotionawo maona angu ayozoona bhora inini adidn't know mm. vanovazoona manje but it happened like more of a marketing chi for you guys for for for, eh, for us yes. then tadzokera kusimino uh, i think that's when ini ndichitakati ah deribod yanga yapromotwa into premiership ndikati i want ahead of us ndikati ha noda umbotraiwo chi mupremier imomo ndobva ndakutraina nederi mm. saka ndakutraina nederi before i signed for deribod Dynamos then had lost uh, ana Jafet ndopaka pafoma Black Rhinos if you remember it was formed in mid 82 yes yes yes yeah.
then migration yakazoitika 83 maplayers akuenda okay, Black Rhinos yes. yeah. so ini ndaitamba nani ndaiti ndikauyo mutown taiona uzona unoziva kuti munhu wese vazhinji vebhora vaenda unoona mudara steve kwash painsport oh, pa insport, eh, yes, kana yeah. pataiuya chizouya tengwa mainfomu ana zeko sa captain yauzochuza so vanhu vatouya kuzoona nana mhofu yeah. vari paka desk kavo kaikakwashika emuinsport eh, vari padesk pavo paipe saka kuti steve anga kutrainwa kudheri so hatatoenda zvacho rimwe dhi chida kutoenda kutraining yekuderboard steve ndopakati ah, ndoenda kunoona mukwa steve paipe ndopakati ah, kuna sunday zvikanzi ko unomuziva here zvikanzi ah, but face ndiye ndiri kuiziva zvikanzi ah, ndikipa kwayo zvikanzi anga ari kusiminof but ari kutraina nedheri mm. zvana sande ano ndakamuona ndiye mufana akabata seri panigirikini pagame rerio tindo rere eh, zvikanzi eh, zvikanzi ndo ndakaona chi ndakaona game iroro ero mm. ko ungaderi kutambira chi dynamos Eh. ndimofa kudaro ndikati ah kumdara isu tagara tiri vanhu vedynamos pai nakudhara apa kwati akungoti taishaya tinoita se eh, touya sei zvikanzi atina akakipa izvi tingori nani naleo chete because eh, jafet angaita se anga aenda handi mazoona manje saka you interested eh, ndikati ano ah, no problem because handisandani ichi neany contract with anyone so ndopatakabuda mimi namhofu ndwataenda kunoona mudhara job kadingo kachiri papika deal motors apa tichienda kudhuze nepassport office paipa ndokaenda maofisi zake sandanga richairman that time zvikanzi amino mudhara keeper ndaita sei zvikanzi aishuwa zvika ndakamuona achibata ada kutrainwa chiita ndaita sei mm. anobata thats why i move from spin off to dynamos but ko kubasa manje kubasa ndakazoregedza manje oh, okay. eh, then because what happened was ndaita move ini ndakazovarecruitira futi kenneth jeri jeri ini ndinakatoinfluenza jeri achitya kuuya ndikatoenda ini ndikamutsvetera ndakatozoenda nana mudhara simon sachiti taunonegoshera matransfers ake nekuti ozoregedza ubasa ndichikuti achiregedza mari yatiri kupiwa ye nedhara moses madays iwayo iti wanga uye kuda kuenza nemari yatiri kuendera kubasa for a month saka apa but mapay magame akati wandei so if you work it out dynamos team inowanzoita sei inowanzowina we can make something ndokuzvatakamuencouraja nazvo ndokubwauye ah. then were dynamos inini now i know very few people know about that in the sense and andazotamba sterek nenyaya yekuti chi I, I, i broke my leg early 83 because takangoti yeah. join ka late 82 handiti ka beginning of the season 83 yeah, yeah. so liyo ndiye akambenga ari kubata ini semunhu andichabvawo kuna uyo unenge urichite bit chitar bandaigara pabhenji kusvika tatamba bet roseball ma handiti yanga iri season open ye yaitangira quarter final semi final to final so in the final inini was also in the squad yechi yedynamos then the tuesday following tuesday that's when i broke my leg ndichiri kutraina kuseri kwe kwefaro kwekwe oh, panze paipai panze paipai eh, so ndakakwara kutraining so the rest of 83 ndakazorecover ndofunga kwakuna na august but rakaindinetsa because hameno madoctors vanga vari vhiringidza sei paankle apa mm. then handa kuzo ivo manje immediately futi ndakwara thats when they got lucky ndovakavatora lucky tu eh. oh.
saka lucky ndiyanga kuta sei ndiyanga akubata vanga vambochinjana chinjana naliyo e eh, vachinjana mm. naliyo chichi ini ndandichi ndindiri painjani so 84 tazodzoka ana vanga vave bit established vamwe vangu yes, yes, eh, yes. then trevor jew if you remember ndopaanga ari chairman 83 ko dynamos okay, yeah. then when he left he form ndopakafomwa rio deribod if you can recall nerio tinto eh, deribod was relegated yes. to, to division, to division one, one. anditika rio tinto ndopaikanzi achisaina sponsorship mm. then ava ana trevor ndobva negotiata nedel kuti no since mamuri sponsor team iri mupremiership why don't you buy franchise ichi yerio tinto ndo pakaita amalgamation yechi yerio tinto nechi nederibol yakunzi rio eh. saka trevor ndo paakazotitora futi isusu okay. inini john janero nevamwe vafanana mahebert majengwa edi muchongwe eh that time tatiri nguva vanhu vaingotamba vanga vachikwana mareserves edynamos ndo patakaita bva tamuva vatanoforma backbone yechi yederibonasangana eh, nerio tindo nerio tindo eh, nerio tindo aiwa isusu takazoenda kungerikini kuya rio deribord plus Oh, yes, okay. Plus, plus iyo asina real formal but maplayers ese anga asina kumove because the bulk of the players vazhinji vaisenzera kuefo flats okay. chakatanga at first that 84 period was the name more than movement yechi oh, yemaplayersukanotanga eh. zita zita first oh, before okay. the actual movement vaya vanenge vakaziva kunana ah. 85 here chichipa zodai so dai so because vazhinji vacho vainge vari based chi kuife fladziko saka kuti waive wozotrendera kunoku ah, eh, saka isusu ndisi takatanga eziriyo chi eziriyo dairy bond isusu hanti mazoona manje chi yambotora franchise isati yatora the bulkatora maplayer the players oh, okay ndo kana nchira kuunderstand eh, okay yes you see so mm. ete fondo inini i didn't stay long ndakatanga tangoti up to may i think ndopandakati tambei tambei kuriyo then zvakazoitika manje zvokuti tiri pakati pekutamba because i was loned nedynamos it wasn't a permanent transfer oh, okay. from dynamos to i was still a dynamos player mm. then tiri kudheri tatamba tamba we played about ne supersonic mateams ekubulawayo i think in, in about four five weeks takatamba nesupersonic zimbabwe saints highlanders twice mm. saka ndakaenda kubulawayo steri in magames ese ndakatamba kubulawayo ndakatamba steri zvakanakidza oh, vanhu vekubulawayo ndaiti ndikatamba versus saints masupporters ehighlanders aye vaive vachitondifarira kuti ha ah, chikipa chiri right ndopavakandipa nickname yekuti masawa ndisati ndaenda oh. ikoko ah, you see so tazoenda takabva tazotamba nealenders i think inenge yakaita chibuku trophy or what i can't remember the exact trophy but it was because takati league game watazoti chibuku trophy mm. ndoyaitwa mid season iyoyo tatamba maknockout rounds then ah, inobva ndati ah no kunoku kudheri uku yes ndiri kutamba handi mazviona manje mm. but i want a bigger chi bigger stage platform wazviona yeah. kuti so that i can also chi market myself some of my soccer moves ndaito calculate ndega okay yeah you know yeah. you know isu chitungu is a you know you know you know you know how it eh, is unotozvimiririra eh, eh, you know how it is unotoita mamoves ako wega because mateams unongozaidwe muno politics yedu unoziziva kuti yeah. madhara edu vane dazvi kupi yeah. andiwazviona manje so handiwa ah, ndacalculator paipe no kuti nditoita zita muzimbabwe kudhara mozi apa ndablogwa nechi nalaki naliu handimazoona manje saka ah, ndeve kwangu no problem but time is running out ndopandakazvita kudhana kuhirenders vakazongoona ndakabva ikoko nesandi mande awaziye ndobva ndazoti mande yacho kumanheru va ndagaaarinodzokera bulawayo mm. bva ndakwira train the following tuesday morning i arrived ichi kumaoffices avo achiri kuna lobengula street mem mm. avanhu ah, vaye manje zvakana vachinjaunotamba bulawayo so when i walked to 88 highlanders vanhu vakazoti handagara kuofisi kuyoku ndoenda kumba kuna receptionist wavo chii chii ndovataura ndikati ndini ndopakati aho ah, yavai vaitotaura nezvangu manje kuti mm. atimu ah, yatikaida takarova seven tikaita yakarova chii asi kipo yanonzi masawa uyo wazoona chii ndova ndakazosika ndikati masawa acho ndini ah, vanhu vamuofisi memi zvikanzi but iye ndiye ndiye chii takutaura paipo mvowafumira chimudhara dumiso gumedi ndiyanga achiri cheme ndobva auya zvikanzi ah no no ah noti papo manje peter ai ta problem yemiri ake re yainanga kuchina peter ndozvanaida kungobvunza kuti so eh, peter ndiye aibata mimi maiba maiba yako haile ndazi uko mm, kwa mira peter mama musingatye peter ayo wanga peter ngomero kutokwira bhazi muchiti ndo anotamba iko kuna peter ngomo chandakaona mm. bhora ndikuona fangana vafana vari kutamba mazuva ano ileko ye self belief oh, yourself wazviona iye yekuti iwo as a player handikuona like fang like i told you kuti kurio tindo ndakaobserva mistakes aitwa nana rafael piri wazvona yeah. nedzimwe boys dzemukati dzidzi kuti ah, but these guys they are just like i mm, like, kutambo e eh, handiwazviona manje saka ina even up to now i believe kuti a player ka imindset yako iwo yes which can take you to any level wazviona if you go there you work hard you can play you see so ndakangoti hakublawayo ah, no kunoko ah, pane yanda ndangotambwa kudimbari but ndezvemumba medu eh, basa andovazoona mai mama kuitwa sei hadziko kudimbari mama kuitwa sei hadziko mama kuitwa sei unokoziva zvebhora redu iri muno marari hanzi vanhu vanenge vaine vavo unoziva preference dzinosiyana sometimes yes, yeah, yeah. Mm. inini maybe my weakness sometimes im too outspeaking kana tiri mumusangano meme okay, because yeah. maybe juu nebackground yeweakers committee mm. zvekudzvanyirizwa kwevanhu ah, i speak my mind irregardless of the eh. consequences eh,
eh, ah, saka pane zvatakanetsana tichiita kumeeting kupostawo zvo ndikataurawo zvandakataurawo zvakabhowa moo saka ah, from then ndakatopurumiswa nemamwe madhara but mention names hazvina basa mm. handiti mazuva unonzi ha ah, uchatitamba futi hauchatitamba mm, futi saka mamoves anda ndakuti anga iri kuprova point kuti oh, inini i believe in myself yekuti given a fair chance i can play eh. so ndo vamaenda kuboso ndo vanaenda kuboso eh. you see saka ndaenda kuboso self introduced they welcomed me ah, i don't want to lie hapana anything chandakambof i felt more at home more than anything anyway else saka dumisa akangouya vati dumisa oh, akauya zvakanzi no no no no mutorei no auya panapa okay ah, that whole day kauza ndana ngoburuka train ka zvikanzi no wambudya here they took me for breakfast ndobva ndazotorwa ipapo ndobva ndaendeswa kunointroducwa kunana bheri then from there iwo ale nasanga ine maoffice kuna lo bengula eh, at that time eh, kuma 80s ikoko ele kuma 80s yanga to ne office kudara yanga to ne office but eh, muno mu Zimbabwe muno mu 2022 muno mu tine mamwe mateam asina ma office no, up to now mm, okay you yeah. don't know where to find them i learned as you could trace because ini kuti nditopa ziya pa office to go through telephone directory imagine itori ne telephone telephone directory ne ne landline also yeah. ndopandakawanira chi physical address yanga yakabatana yanga yanga yanga iri organized eh saka ndokuti ndikwanise kuzo identify chi then from there i was introduced kuna na berry o chi chi zvanza anochi urugara kupi ndikati andina chi munhu wando wandoziya muno zvikanza ano mubhukire chi kusise hotel wagari koko vawana accommodation so they accommodated me that day i didn't train but ndakangozoenda kuground kunointroducewo yeah. zvatine visitor wauyo player domboitawo matrails nesu but vamwe wenyu makamuona aitamba sunday so zvanzi atakamuona mm. so from view haana madhinda nana willard onana titus nana ox ivavo nana douglas muloimira ipapo ndinonyatso ndotinoyatso pataura ipapo takanyatsooningirira because ndati ndinonyatso bvunza kuti tana nangu ariko saka ndinozotanga ndingazotangidzei mu third segment ndingatomboenda ndimomwa mvura alright let's go for a drink let's chill okay. guys just gonna go for a break when you come back we're gonna talk about highlanders joseph tembo is now joining highlanders

left back Dumisani Nyoni then Richard Love na Douglas Mloyi vaitamba double center back sometimes na, na Alexander Maseko yeah. then in the midfield there was Willard Makumalo anditi ka kufano ncu fano ncu vaitamba right back oh, okay eh yeah.
there was Willard Kumalo in the middle na Titus Majola na Eh, that time tito anga asati auya zve ah, tito akazouya futi tito packet eh, that, is, that same year tito packet then there was madindo on the wing morgan piri on the left sometimes namushambira yeah. then pasenda pakawanzopinda big boy ndlovu ehe achizochinjana nadumisani ngulube ndoyanga iri squad yedu iyoyo that was the great highlanders team yai 84 yai 85 8485 yakanetsa kaizipinda muna 86 kuti yainetsa yakadaro the great highlanders team saka inini 84 ndakazokwanisa kuzo kupinda I mean, kupinda mufirst team squad handiti ka kunana around august yeah. ndakaenda around june may saka papa kumbojairo handi mazoona chii nekumbotamba tamba ndichitamba tamba ndiri ikoko mm. eh. what was your first game my first game was against zimbabwe saints chaitika ndechekuti
yanga iri dhabi chakaitika ndechekuti handiti ndaiti ndikatamba ndaita mamarisezve mm. handi mazvionaka then ava iwo those, those days vaive na vaiti oxo achideputizwa nasydney zimunyi eh, handi mazviona manje saka vanga vari unongoziva vari comfortable, eh, vari comfortable. so manje vanhu vaizoti ndatamba chi mubig 15 yemareserves ye yainzi big 15 yainzi big 15 you see saka ndobva ndatamba seri masapota zvoita sei ko mareserve maitamba nanani ndiani anani vamwe vakazopinda mufesi mareserve kwaina anana rambo ivava vanga chiri kumareserve ana mercedes ndingati ndo one pavamwe afana anatsuka mini kuito

ateam youyawo yorohwa sometimes yotigona kunge iri goal keeping eras dzadyisa so the turning point was yakanzi league game versus saints ndopatarohwa 3 0 mbambf ndopakwatiwa draw i think inenge yanga iri yezifa cup Votadzi futi the following weekend versus chi Zimbabwe Saints. Zimbabwe Saints. Saka masupporters that Monday iwo vaitopengerana gomedi vachitaura kuti masawa muri kumusire chi because kana po training kunenge kwakazara ka kweko unoziva mm. vanga zvaitika kurufaro dhimba rechitrainer kwe mm. kunenge kwakazara saka vanenge vachikombeya wazoona kuti ah, Pningi pakuzongobuda mutauro tauro futi yakubuda buda. Masapota zvakutonetsa kunzi aiwa mfana muri kumusiire chii mupe chance. Saka nana Bheri na Tsano paipe nana Lawrence Pimbo pakazoti hano ah, iri game iri kuti idzosere Oxo because kwaunozvitya futi marights. Mm. Oxo ngaiende pabench chipai tembo chi. kabati so that was my first game iro yeah. yeah, dabi yacho bf makazara bf yakazara kuda chisuku you see and i played chii chinenge chiitika kubulawayo makuseni they said the day before the game makuseni egame so zimbabwe sains versus ireland mune muchifambika here mu zvotangira the day the day zvotangira the day before yeah if it's a sunday kana it's a friday munofambika mm. but munenge muchinetsa because zvati bulawayo ka time inzvimbo yaita zvemashabini shabini saka ndo inenge iri talk of the town yeah. wazoona manje that game and everybody wants to go for that game because that ground ikawaitiyo kana kuchinzi ideb 12 kulo kurengera zvare yeah. kana une motikari maitoti kubva panguwenja pa 10 of pipe kuti mufambe kunenge kwakunetsa because vamwe vaizongopaka kuno kuye kunenge kwazara yeah. ground razara but vanhu vanoziva nezenge vangopinda vanga kukwira nezvema steps izvezvo izvi eh, so it was a packed stadium that was my first game yechi yemfirst iyo yeah. uh, then fortunately ofuti tava tavarowa ndva tawina and you did well i did well you see saka ndo pakabva pangoti that is the rest of 84 ndinda ndangove first choice goalkeeper captain also wapa benji nethe rest of 85 mm. ndo mm. patakawina bet rosebow yakazorwa dhimba ri 20 yeah. the following year murimo kamukasounga ike kalavu majeva ekaitevitembo ana matambo ndokakazokompoza because kaike mm. majaiva ndakazokarova patarova dhimba re two zero pataina beat rosebow oh, because eighty five we did very well tikati beat rosebow we went for chibuku trophy final manetsa katime ndakanetsa time iyo ini ndikudo pandakatamba futi my best football ndiri kwairi ndazeri nechibuku trophy nechibuku trophy takazodyiwa ne neacadia one zero pane okay. chiblanda chandakaita so yeah. chatakagoiswa narichard manda yeah. murifaro yeah. eh, then we runners up again in the league that same year mm. 85

and a, a permanent job was all okay. then plus again it is a very good one of the best sponsorship packages then oh, yekubhadhara yes, maplayers that's when geto left he came back achibva mm. kudynamos mm. ndo patakazosangana oh, geto akazombouya futi geto akauya futi eh, yes. geto akanga atotorwa nana mudhara zimunya ndo akanga vamutora yeah. eh, you see ndo pataka ini ndo pandakatovaipinza oh, eh, mupremier league ndo vakaipinza kuvhara
division 1 to, to premiership ndokayipinza so you went there um, division 1 ndakaenda yampremier manje oh, eh, eh, eh, ndopa vakazoti coacha ipapo okay, yampremier yes. yampremier then that was 86 mm. ndo that's when i moved mm. to, to context house okay. then tazotamba to a relegated if you remember same year uh, Magera, the following year eh, makaita pinda udzoke takaita pinda udzoke eh. eh, then 87 early 87 mm. anditi ka ni tam ta division one that's when i broke my leg again ironically ndakatyoka futi nditiko of this ndakatyorwa ne one of mm. our my former players taina notamba mukaground kandikutaura kekuabdisndobva ndichikora futi chii uh, right leg yangu yeah. so the rest of 87 andazotamba was in plaster oh. uh, then beginning of 88 uh, ndo pakazoita kujoinana netornados necon paipai pazoyana najames takavana chichi nana john piri vakuya vakusenza kufactory yeah. that was 88makutosenza nawo manje tiita kutosenza nawo 88 yanga eh, yadarini tornados eh, nana nayogi matigora ndopakauya mm. vachiuya chii mm. inino mm. ndakazongoti gare briefly haa ndopandakazoti no no no no ndakambingi ndamboenda kubotswana towards eh, ndichangoti porei kunana november december mm, mm. saka ndivana noona chi ezekiel arikoko ari kukocha township rollers kumbonikocha sminof yanga aenda then there was a guy wandakambotamba naye futi ainzi deni zulu mm. anga akutambo ikoko saka anobva ah, ndamboobserva zvandakuobserva ndikati a ah, kuno kunenge kunogona kumbotrika mm. saka pandakarecover i went to botswana oh, okay. so a lot of people that's way my history vasinozonzwisisaakuti eh, ndakazviita sei saka 88 i was in botswana 89 i was in botswana 90 91 92 ndichitamba kubotswana ndichitamba kubotswana ah, machinalist yedu anga asingabate kametsi vanga asingabate metsi because mm. hatina kuzombonzwa ndizvozvo eh.
ndakatozotora jere inini kuti jere azobva bva muno to go to botswana ndi ndakamutora o kenneth jere futi eh, akazomboya botswana ndakamutora tikanotamba tesemuda jere hataiwirirana
eh. taiwirirana eh, saka ndakanomutora keninini 89 mm. tikanotamba tese chi
lcs gunners oh, okay. eh, mm.
yekulobatsiye oh, okay. eh, ndokwatikazoti 89 90 then 93 94 takamboenda botswana mid commission then ah, from there manje unoziva time iyo pane zva zvakungoitikawo mm. kuti kunoko uchitokawana mari dzako chiya chingoita business kunoko okay, yes, yes.
so ah, ndakazokwanisa ndakazondiwe pandakazongoregedza eli okay, yeah.
eh, ndingauti kutamba chako chacho ndakaregedza 92 92 eh. saka makati makati ti ndo time yatakatanga kutambaakatanga end of 91 eh, 92 ndo pandakati haunyaso ah, mm. but ndaiti ndakauya if you remember Umbro because papa takutsvinana na Jafet ndaiti kuti ndakauya during early season Grabowska chikocha direct mm. taimbori trainer kunana Umbro chechi nana Fani ku, na Jafet ku, ku National Stadium ku National Stadium eh okay, yes, yes. ndozodzokera inini chi kana eh, season yatanga kana pamwe pana yes eh, yes kana pamwe pane ndamboya mid season paita takatirwa pana manje baba mangasa eh tana tichiri changu eh, eh you see saka ndochi

pa like tokuenda kubreak munoziva kuti pane macoaching clinics aiitwa all over yes, so if yeah. you got interest yekudevelopa career yako you know where to go yeah. you see. then level two ndakazoitisa nana mudhara matongorori panga ariko apa okay, yes. eh, apa anga atechnical director eh, eh, but yeah. coaching experience locally ndakazokocha kuuniversity of zimbabwe okay.
time afana ndatauya murehwa vaive maplayers angu ndi ndakatoinitiata mamamoves ekuti vazomove vachienda kudynamo oh, is it eh, nana oh, brilliant okay. pov the other guys vamakaenda ku kumanyame ah. inonzi chii yepaeafosi nyusera ah, the other one yekumbopinda handi yakambopinda isiri chablue swallows eh, because yakambonzi blue swallows eh, the new serum eh, blue swallows iyo ndine vamaplayers kuti akabva vandaikocha kubva kuuniversity vakanotamba ikoko then tazoti gare garei ndikazombobuilda kabhazemu if remember ka pane kateam kainzi bhazemu so kaitambira kumadivision two yedu yekumaraini okay eh ha kwakazomboenda shepherd shepherd ndiye akazoita take over from me muradziko shepherd muradziko okay eh, yes. but ini ndini ndakakatomboka developo mm. time mm. yazoinge yazoita zvazobuda ana pismas pazobuda ana baimochi chifirumemba eh, eh, iyo kakatoyo kateam kakatoyo ne strong base chi yeah. takugurumo boys dzechi dzekumarai ndopazobva vafana ana tawanda ningiriki nanzi anifana akazoenda kutriangle akamboenda kucaps futi anzi anomfana strike taimuti magwegwe nickname full name yake ndakuyakundiescapa mbijana iyo mimi wangu out eh, mausiri munomo yafana maunozwazi
if you if you look at uh, the situation now with mm. Zimbabwean football,

mm. and mazoona manje these companies iwaya like what these mining teams are doing handitika but even we need mamwe macompanies handitika kuti vaite sei because as, as you can see uh, pora redu munomu ah, like izvi tichiri behind zvematv rights hamuna yeah. weare too far behind handimazoona yeah, manje yeah, yeah. mukatarisa mari dziri kubhadharwa kana kunzi mawinner league championship

i think that was actually a very good way to go because panga pasina kumboti zvekumboswera muchiti tiri kunyarana mm. kana kuti chinzi chi vakangodecida kuti tiri kuda timu dzine masponsors mm. dzinosponsored thats how actually fifa also does their thing but fifa havazotaure kuti bvisai uyu neuyu mm. gwaro ravo rere relicensing requirements rekuti okay. Mm. team inofanira kunge yakadai inofanira kunge yakadai inofanira kunge yakadai mm. saka mukafollowa that ningirini that ningirini bible iro rero mm. rinenge richikunongedzererai kunoti team inofanira kunge ine solid sponsorship kuti ikwanise kuita marequirements iwaya inofanira saka munowo mutiri kuzvitadza manje kuti kuini kuenda kuti no but we can actually pick that team that team that team they can afford mm. ngatimbotangira ipapo first mm -hmm. you know but because tiri kuita masituations ekuti izvo imwe team inenge iri uku ezine zidana mose ane mazimari imwe team haina mm. imwe iri kunzi e eh, vatanga kuti independence yacho toda kutambawo e eh, nekuti dana mose yapiwa mari yangu ingori mvonga mvonga zvinhu zvinonyatsorongeka bhobocha zvichaizvo chaizvo neimwe nyaya development development zvanga zviriko here muri kuupdiskwekwe kwanga kuine majuniors here eh, inini if i recall patakatanga isusu handitika mm. you find kuti eh, tisati taenda kuti maclubs aive nemajuniors maigara vanhu mumatownships medu mandirika maitove netumateams twaivemo oh, ukaenda kana pahall ana mai musodzi kumbari waiona tumateams tunenge turi twavafana mm. handi mazviona manje then wobva ipapo amature league yanga yaitoveko yaitopisashamwari league vaivesaka
those things i think eh, plus nzvimbo pekutambira magrounds they were available if you go to chitungu izve zvinoizvi youll be disappointed mm. inini even up to now might want to go and help avana but pekuvatrainer chaivo chaipo hapachisina handi wazoona manje you can Lenda hardly yacho find yakatorwa a, you can nekanzuru. hardly find a ground kunze kweriri pa ero riri vachakonzereswa nei zvinokonzerwa nei kuti vanhu vekanzero vanenge vasina basa nebhora iri. Chii? What is it? kuti vari kunyatsoona pane magedha apa patotambira vana panapa zvakazotengeswa hameno kuti vanozodziwana lini dzacho kuti vakuchinja kuti maplans acho anenge achinja sei isi hatizoziviwo sevanhu vebhora zvedu handi mazoonaka kuti yo unombononzi paimbonzi pane ground ozoona kuti pakutengeswa pane chii

we can actually pinpoint mazuva ano isusu sevanhu vebhora tiri kutongochemera izvozvo kuti even up to now tonobatsira fana hmm. but pekumbotiwo even at i want can donate my hour so hmm. for free yeah. but where do i do that
kuchikoro vanenge vanokutaura zvekuti hmm. ndepechikoro eh, unopinda mbavha muno saka iyoyo i think iyoyo inyaya yekuti isusu bhora redu if you recall that concept yakaitwa pakaitwa nigirikini yekusouth africa ikutoita magreen page green page green page kuti kunofanira kungoita kana kuti muchitungu zvamai mukongonzi orit potsvaga imwe space yongonzi iyi e. kana vanhu makaroteta zvenyu eh, kana four zvazvakaita fanira kumbari kunumber seven ground zvezvo ongonzi apapapa kanso yangodonetawo this piece of land yes. kuti ndokwakuita maground kaaespecially mabani bani maoimomo oiswa maground four you see woiswa something imomo yeah isusu wemaexo players one vamwe vanhu tikawira anoti kana negosheti one vamwe vada kudevelopa there are people who want, might want to help yes. but kuti vanozviita sei

izvi because kuti bhora yezvezvo kana twafana kuchikoro chako chako moona kuti maparensi mazhinji havasati muno havasati vapindwa nenyaya yekuti bhora its a profession vanongoti mwana special emphasis inoenda kumaacademic and other stuff mm. you see and uh, inini i think through my coaching experience by use it up there so many quality players vamafana anozongonzi kumba kusaningiriki ita zvemabhuku ita zvemabhuku vachitogona bhora asi vachigona zvimwe izvi mune mamwe type emaplayers muno mandakaidentify inini asi zvinokonzerwawo futi nekuti hatina league yemauniversities mm. ani muri kuona kuti tikabva tofanira kuti tikabva kuprimary school league secondary school league mm. zviri kuacademics kuma academic side ikoko mm. toenda kumateshari ikoko because teshari ningirikini irimo muzifa council but hatina league yema yematertiary yacho vacho vati vanofanira kutamba macollege nemateachers college nemauniversities i thought i think they should also have a league tivawane vavo vacho maacademics anogona bhora ivavo variko mm.
they are very good players variko but vanozoaffectwa nenyaya yekuti kana aita teaching yake panapa akauya paseketeachers college akatransferwa manje mm. pamwe anopostwa kwananigirigini kumaoutlook yeah. but kunenge kuine matimu keko unotamba futi keko
mastructure ini i think yeah. ma, key iri pekuti dee kwangu kunzi ma you know its like fanga zvata takaita kuchitungu izva zviizvi kuti context yaus was our coni ngirikini company yaisponsor chii if you remember now ndaagombera paipe yes, yeah. you know if we can have that kind of thing mawilling organizations ekuti anongotiwo inini ndini big company in this area wazviona kana kuti council council should be empowered because otherwise chinhu chii chatinganyanye kudependa nacho isus macouncils ya life anga kuti what harare city and blaw are trying to do hmm. because ndo kunoenda mari yecommunity zvekuti mari macouncil masave budget ekudevelopa chii that yes that even mm. even kana bhora chairo mm. chairo rikaitwa zvamamutaura zvezvedivision 1 kuti banket mm. united chinhoi united mm. uh, chegutu chipinge gunners ari mateam emacouncil because these guys will always be there to stay yes. and was all and my business people vari imomo in the community manje vari vachisangana public private partnership yes. i think it can work that way and because a businessman ari one rongona kumuremero raana ground asi ikaita incorporate inogona kuprovide ground like chitungi zati ine mabhazi ezvino izvi mm. wotsvaga womwe businessman mamwe mabusinessman waunojoinana nawo mm. woita chitungwiza united ehe you see totora concept like zvekuti zvikuita zvanana manchester izvozvo izvi businessman uchibatsira kugadzira chibuku stadium yacho achiri maintain awo kukanzero ichipawo bhazi havachabhadhara mari yekurenta ground uku mabusinessman emucommunity achivachibatsira kusponsa makiti nekubhadhara macoach nekubhadhara maplayers yoita timu yedu yitimu eh, ndeyevana imomo hanti wazoona manje that way i think it can work and it, yeah, eh, okay in your career mm. who can you say kuti izvo yes the, the, the player tongoti kuhighlanders kudynamos player wemayo ainzi izvo aye kana asiboka haatimu inodyiwa the best player kudynamos kudynamos yeah.

ana mdara sandi nana mishek anditi mm. even enest mtano when, mm. the, when, when they were in anditi mm. midfield you could talk of yogimati gora kenneth jerry anditi mm. you could talk of kumberi moses chunga geto anditi wazoona mm. manje nana camp that time manotaura team yese eh, was the best among those ones among the, among those ones no, who was the ah, best?
chunga chunga was influential mm. ko highlanders ko highlanders it was madinda

ini ndinoziva that guy anonzi ezeke mupofu yoga kungoti exposure inosiyana yeah. but his football philosophy nini if he had been given a, an equal bigger platform like what, these other coaches yeah. aigona kuwakunda ini kudaro personally um, ari kubizo aenda kubotswana i don't know what he's doing i don't know is he still alive or not

tiri kwailenders handi mazviona eh. ko ko zimbabwe tabatanidzwa kana ta mune mugroup reafcon mhm. tine morocco south africa liberia mhm. toibuda here ah, isusu ako kuinternational tichiri kuperekedza vamwe isusu eh. because unoona chinhu chatinokangaona muzimbabwe we want to concentrate nepacream tisina kulayer mastrong foundations yes, we're not very consistent wazviona chiina our preparations towards those tournaments even if you look the group of players munozononga yabvaku yabvaku yabvaku camp yacho vange nekaita nguvai yeah.
uyo ari kukocha rechek republic uyo ari kukocha reuku handi wazoona manje boys paipe dzinouya handiti ka plus don't forget ka e, vakomana vaiya even vacho ivavo kuti vaive committed handiti tine zvinhu zvekuti vamwe vanotya kukwara kuti unoti akakwara kuno hatina mainsurance cover ndosachiti we've got to revise our sponsorship package from the national team level to meet bos munhu ari kutambira 10000 pounds eweek denver mukaambouya kunoku imwe soko muti muri kumupa ningirikini 500 dollars kana iwe ungamhanye muground zvinoitika here izvozvo yeah vane problem i think uh, there is a lot that needs to be done you see saka izvozvo ndo zvandoti isusu we must try and ye, approach bhora redu remuzimbabwe tiite catch up with the modern approach yes then we can start

in Zimbabwean football as well. Let's hope that we'll get back to you again when we find you again. Tozombo discuss futi bora mune dzimwe mune dzimwe nyaya but titsvagirewo Ezekiel Mpofu. Tichakutsvake tombotsvagira Ezekiel Mpofu tombomuunza panapa tombonyatsotaura naye Ezekiel Mpofu. Ko business what are you doing right now? Ah, at the moment atakangogara zvangu nekuti. And it. Uh, but you want you want you want to coach you said you've got Yes, yes, if I can get somewhere where I can give assistance even on a voluntary basis. You yes. know, I feel